Ġemma tirrakkomanda li inti segwi dawn it-tips biex tipprotteġi lilek innifsek minn frodi li għandu x'jaqsam mal-kard tad-debitu u tal-kreditu. Irrapporta kards mitlufa jew misruqa immedjatament lill-bank li ħariġlek il-kard. Żomm id-dettalji li ġejjin fuq il-mobile jew fil-kartiera tiegħek biex tkun tista' tirrespondi malajr f'każ li l-kards tiegħek jintilfu jew jinsterqu. Isem tal-fornitur tal-kard tal-kreditu. In-numru tal-kard. Data ta' skadenza. Kuntatt Customer Care tal-fornitur, 24 siegħa. Iffirma il-kard tiegħek fuq il-pannell tal-firma hekk kif tirċeviha. Ipproteġi il-kards tiegħek bħalli kieku kienu flus kontanti. Qatt ma għandek tħallihom barra mill-pussess jew kontroll tiegħek. Tinkludix in-numru tal-kard tiegħek f'email. Tagħtix in-numru tal-kard tiegħek fuq it-telefon sakemm ma tkunx bdejt it-telefonata inti u taf u tafda lill-persuna li qiegħed tkellem. Kun żgur li tieħu l-kard tiegħek lura wara kull xirja. Tħallix il-kard tal-kreditu tiegħek fil-glove compartment tal-karozza tiegħek. Issellifx il-kards tiegħek. Int responsabbli għall-użi tagħhom. Tħallix il-kards tal-kreditu tiegħek jintużaw minn oħrajn, inklużi familjari u ħbieb. Agħżel numru ta' identifikazzjoni personali, il-PIN, li huwa faċli għalik biex tiftakar imma diffiċli għal ħaddieħor biex jaħseb. Tużax numri jew kliem li jidhru fil-kartiera tiegħek jew li huma faċli biex tidintifikahom, isem, data tat-twelid, isem tad-dar, numru tat-telefon, eċċetera Qatt tgħid il-PIN tiegħek lil xi ħadd. Ħadd minn istituzzjoni finanzjarja, il-pulizija jew ħanut ma għandu jitlob il-pin tiegħek. Int l-unika persuna li teħtieġ tkun tafha. Tagħtix informazzjoni personali meta tuża il-kards tiegħek. Qatt tikteb il-pin tiegħek. Immemorizzah biss. Tiktibx in-numru tal-kont u l-pin tiegħek jew iġġorr il-kard tal-pin miegħek. Jekk il-mowbajl, kartiera jew il-portmani tiegħek ikunu misruqin, xi ħadd ieħor jista' jkollu aċċess għal flusek. Meta ddaħħal il-pin tiegħek, għatti t-tastiera sabiex ħaddieħor ma jarahx. Dejjem kun żgur li l-vouchers tal-bejgħ huma għall-ammont korrett tax-xiri. qabel ma titlaq mill-ħanut. Dejjem żomm kopji tal-vouchers tal-bejgħ, il-kard tal-kreditu u l-irċevuti tal-ATM. Dejjem iċċekkja d-dikjarazzjoni tal-kont tiegħek biex tiżgura li l-ammonti ta' xiri huma korretti u biex tiżgura li ma jkunx hemm l-ebda ħlas suspettuż. Ikkuttattja lill-fornitur tas-servizz tiegħek immedjatament jekk tara ħlas li ma tagħrafx. Staqsi jekk il-bank tiegħek għandux servizz li jibgħatlek SMS awtomatikament meta tintuża l-kard. Jekk il-bank joffri servizz bħal dan, attivah. Dejjem poġġi t-tilwim fir-rigward tad-dikjarazzjonijiet tal-kontijiet tiegħek bil-miktub immedjatament wara li tkun taf b'oġġett ikkontestat. Inkella, tista' tinżamm legalment responsabbli għall-ammont kollu tal-oġġett ikkontestat. Aqra sew il-ftehim tal-kard tal-kreditu u d-dikjarazzjonijiet tal-kontijiet tiegħek għall-informazzjoni rigward il-rekwiżiti tan-notifika tat-tilwim. Tista' wkoll tikkuntattja lill-furnitur tal-kard tal-kreditu tiegħek biex tistaqsi dwar x'ikollhom bżonn biex tagħmel tilwima. Qatta' l-irċevuti tal-ATM tiegħek qabel ma tarmihom. Żomm il-kards tiegħek 'il bogħod mill-kalamiti, dawn jistgħu jħassru l-informazzjoni maħżuna fuq il-kard tiegħek. Jekk tirċievi kards ta' sostituzzjoni, il-kard il-qadima tiegħek għandha tinqered minnufih billi tqattagħha bl-imqass. Kards tal-kontijiet ikkanċellati għandhom jinqerdu wkoll. Ixtri minn bejjiegħa bl-imnut li taf u tafda. Kun żgur li x-xiri bl-intenet huwa assigurat b'encryption biex tipproteġi l-informazzjoni tal-kont tiegħek.